הייסט א חסידישע בחור, הייסט א חסידישע אינגערמאן, ס'איז שוין ביי בסדר געווען, אפשר ס'ווען אהיים היינט, שוין היינט נישט היינט נאכט, מארגן צופרי, זונטאג ביז שני, ביי בסדר זיין, מאנטאג ביז שלישי, דינסטאג ביז רביעי, לויזט ער גיין, ווייטער ווייטער, קומט צו א וואך, חזק חזק ונס חזק, זיך מיט משניות, יעדן טאג אביסל משניות, כ'לערן נישט, איך לערן נישט ווייל אין ישיבה האט מען מיך געמאכט נישט לערנען, ישיבה מאכט מיר זאל לערנען אלס בחור און נאך די חתונה זאל מען נישט עפענען קיין ספר, ווייל מען ווייזט פארן בחור דו מוזט פארשטיין אזוי טיף אזוי טיף אזוי טיף און נאך די חתונה מוז איך שוין גיין ברענגען פרנסה, לערן איך נישט, וואלסטו מיר געפאלגט די רבי וואלט מען דיר געוויזן אז דא א וועג אז דו קענסט לערנען אפילו נאך די חתונה, קענסט אפילו לערנען אפילו שבת ווען ס'איז נישטא קיין ישיבה, קענסט אפילו לערנען פרייטאג ווען ס'איז א צופארענע טאג, קענסט אפילו לערנען זונטאג ווען דו דארפסט גיין און קומען מיט דיין ווייב. נעם א משניות און זאג א פרק משניות, האלט אין דיין קאר א משניות, דו גייסט מיט דיין ווייב, דו קומסט מיט דיין ווייב, זאג א פרק משניות. ס'איז א סגולה נישט צו ווערן נערוועז, ס'איז א סגולה פאר שלום בית. ווייל א מענטש האט, איך, איך בין דיין קאר סערוויס דרייווער? איך בין דיין קאר סערוויס דרייווער? איך וועל דיך ארומטראגן? א אינגערמאן גייט צו זיין באלעבאס, אפשר קען מען ארבעטן זונטאג? ס'איז מיר גרינגער צו ארבעטן פאר דיר ווי צו טראגן מיין ווייב דא און צו טראגן מיין ווייב דארט. נו, וואס איז דיר אזוי שלעכט צו טראגן א ווייב דא און דארט? עס זאגן א פרק משניות, די ווארטן אינדרויסן, עס זאגן א פרק משניות, די זאגן נאך א פרק משניות, נו. מרש פלעגט זיך בארימען, ווער איז א תלמיד היכל הקודש? וויאזוי ווייסט מען אויף איינער איז א תלמיד היכל הקודש? קוק וואס ער האלט אין די האנט, אלס פאר משניות. מען רעדט מיט אים וועגן משניות, משניות, נאך א קנייטש, נאך א פרק משניות, נאך א פרק משניות. נו, א עושר, ט, דאס, דאס נעמט מען מיט, דאס נעמט מען מיט, א מענטש גייט אוועק פון די וועלט, דעמאלטס רעדט מען שוין נישט, האסט אמאל געזען, גייסטו מנחמ'עווע זיין, וויפיל, וויפיל האט ער איבער געלאזט, וויפיל איז ער ווערט, וויפיל פראפערטיס שאצט מען אים, אה, גארנישט אינטערעסאנט, דאס איז געווען א וואוילע איד, מ'האט אים אלץ געזען אין בית מדרש מיט די תהלים, סי, מ'האט אים אלץ געזען מיטן תהלים, א בחור טאר עס נישט טון, א בחור טאר נישט נעמען קיין תהלים. ברוך דישא כתהלים, מ'איז שוין אוועק פון דער וועלט, מ'האט אלץ געזען מיטן תהלים, מ'האט אלץ געזען מיט משניות, אלץ מיט די צדקה, מיט מזוזה, מ'האט אלץ געבענטשט א בענטשער, מ'גייט אוועק פון דער וועלט, דאס איז די רייכטום וואס א מענטש האט, דאס איז חשוב.